Gudden Owend an wëllkomm an eiser Sendung vun den Chamberwahlen 2018. Vill Themen, vill Punkten stinn an de Wahlprogrammer. Haut froen mir bei de Kandidat dem Christian Welter vun de Piraten am Süden méi genau no. Gudden Owend, Christian. Gudden Owend. Bei Ärer Untrietsried am Gemengerot zu Péiteng sot Dir, den Déiereschutz ass fir Iech wichteg. Um wat feelt et zu Lëtzebuerg fir d'Déiere besser ze schützen? Ma zu Lëtzebuerg kann een zum Beispill eng Meldestatioun fir d'Déieren aféieren, sou dass, wann een Zeie vun enger Mësshandlung oder vun engem verletzten Déier ass, een dat direkt melle kann, sou dass deem Déier och direkt d'Hëllef geleescht gëtt. En plus kann een den Notzdéierstatus verhënneren an et kann een d'Leit méi sensibiliséieren, wat eigentlech den Déiereschutz ass a wéi een och aktiv dozou ka bäidroen. De Plastik schiedegt d'Ëmwelt, d'Ozeane si voll. Wéi wëllt Dir de Plastik reduzéieren? Ma de Plastik iwwerall an der Natur, ob am Mier oder u Land, schiedegt d'Flora, d'Fauna, d'Déiere verheddere sech dran, et empêchéiert d'Pflanzen ze wuessen an et ass einfach vill ze vill Plastik an der Natur an dat musse mär verhënneren. Do bidde mär zum Beispill un, dass en, dass eng méi héich Plastiksteier soll agefouert ginn, zum Beispill dass d'Geschäfter, déi gär Plastikstute verkafen, dann och méi Steiere mussen drop bezuelen, déi et méi deier musse verkafen, soudass dat dann och einfach méi deier fir d'Leit gëtt an dass se sech no Alternativen ëmkucken. Well wa mer einfach weider, ëmmer weider Plastik produzéieren an an d'Natur geheien, dat ka esou net weidergoen an et ginn Alternativen. Elo zum Beispill kuckt een déi Anti-Straw-Mouvementer, déi Anti-Stréihallem-Mouvementer. Stréihällem, déi verfänke sech och iwwerall an der Natur bei den Déieren, gi sou vill Déiere gerett. déi Stréihallem a virun allem och vill Plastik am Mo hunn. An dofir, dat muss ee verhënneren, do kann een och op aner Alternativen zougräifen, wéi zum Beispill, dat hat ech gesinn, esou e Metallstréihallem. An do muss ee wierklech praktesch Alternative fannen a bereet sinn, déi och anzesetzen.
Den Ozean ass allgemeng Är Faszinatioun? Genau.
Säit ech kleng war, schon ëmmer Dokumentatioune gekuckt, virun allem iwwer den Ozean. D'Haie si meng Liblingsdéieren, déi si vum Ausstierwe bedrot. Sou vill Déieren am Ozean, déi si vum Ausstierwe bedrot. 90 Prozent vum Ozean sinn nach onentdeckt. Et stierwen Déieren aus, well mer den Ozean zerstéieren, och wéinst dem Plastik, wéinst dem Ueleg, déi mer emol nach ni gesinn hunn, Déieren, do stierwen einfach ganz Déierespezies, ouni dass mer se iwwerhaat jeemools entdeckt hunn. An do ass och nach wierklech esou vill ze gesinn an dofir et wär wierklech schued d'Nozähn elo scho esou ze verpeschten.
Et ass schwiereg eng Wunneng zu Lëtzebuerg ze finanzéieren. Wéi eng Léisung hunn d'Piratepartei? Ma d'Piraten, déi wëllen eng staatlech Institutioun an d'Liewe ruffen, déi Terrainen an Haiser keeft an déi dann och virun allem u Jonker fir 10 Euro de Meter carré ubitt.
De Cannabis wëllt Dir legaliséieren? Jo, ech selwer fëmmen éierlech gesot net, mee ech fannen et soll een awer mat sengem Kierper maache kënne wat ee wëll, soulaang et deenen aneren Leit ronderëm sech net dobäi schued, genau wéi beim Alkohol. Den Alkohol ass jo och legal, et ass awer onlogesch den Alkohol legal ze hunn an de Cannabis net. well vun de Schieden hier, iwwert déi ee sech natierlech wéi beim Alkohol och soll informéieren, ass Cannabis e bëssen um selwechte Niveau wéi den Alkohol an dofir gesi mer et och als Partei einfach onlogesch, de Cannabis illegal ze hunn an den Alkohol net. An en plus kann een och nach, de Cannabis kann ee versteieren, dat heescht de Staat kéint och nach Profit dobäi maachen. an et hätt een eng Qualitéitskontroll, déi een esou op der Strooss net huet. A Bioprodukter ouni TVA?
Jo, mir gesinn Bio als déi grouss Zukunftsmark an déi sollt, déi ass am Moment nach wierklech deier. Et si vill Leit, déi soen, Bio ass ze deier an do wëlle mir entgéint kommen, well de Bio ass am Fong fair fir dee wou et produzéiert, fair fir d'Déieren, falls involvéiert, an dat ass wierklech grad nach deier, an do sollte mär a Form vu Staat entgéint kommen, fir déi Steiere erofzesetzen an dann net d'Bioproduiten do d'Steiere eropzesetzen, well Soll halt méi modern a fair fir jidderee sinn an do ass Bio e ganz grousse Schratt an déi Richtung. Dir gesitt gratis Wifi op ëffentleche Plazen an och am Zuch a Bus als Grondversuergung. Jo, hautzudaags kann leider net jidderee sech eng en Internet-Abo leeschten an et ass een awer leider berufflech an am Privaten wierklech op eng permanent Connectioun ugewisen a mär wëllen och weider op den öffentlechen Transport opbauen. Dofir, déi zwee Punkte féieren dann dozou bäi, dass gratis Wifi am öffentlechen Transport an op öffentleche Plazen déi logesch Konsequenz ass.
D'Piratepartei wëll och op Konzept wéi eng Epicerie solidaire setzen, fir an den Gemengen erëm Duerf-, Liewen ze erwächen. Jo, mir haten déi Propos schonn oft am Péitenger Gemengerot eraginn a mir behalen eis och dodrop, well et sinn einfach Leit, déi e sozial méi schwaache Stand hunn, déi kënnen dofir méi bëlleg akafen an do soll och halt erëm eng modern a fair Léisung sinn, fir déi Leit, déi do schaffen, déi sollen net ausgebeut ginn, déi sollen. gutt bezuelt ginn an d'Produiten, déi do verkaf ginn, sollen dann och erëm just bio sinn, dat heescht, sou dass de Produzent och net ausgebeut gëtt an halt d'Déier, falls involvéiert, an deem Sënn och net.
D'Jonggesellen sollen laut Ärem Programm aus der Steierklass eent och erof an d'Steierklass zwee an soumat besser ewech kommen. Jo, wann een als Jonggesell grad lieft, bezilt een einfach méi Steieren an soll een einfach, jidderee soll déi selwecht Steieren am selwechten Alter bezuelen, egal ob Junggesell oder net, an dat wär soumat och erëm méi fair fir jiddereen.
10.000 Euro Kredit wëllt Dir fir d'Persounen erméiglechen. Wéi gesäit dee Konzept aus? Ma dee Konzept ass esou, wann een e Kredit brauch, fir zum Beispill den Auto reparéieren ze loossen oder esou, fir eppes Wichteges, da soll een Sollen engem do keng Steng an de Wee geluet ginn, fir vu staatlecher Säit 10.000 Euro Kredit halt zur Verfügung gesat ze kréien an da soll een déi dann halt och zeréckbezuelen a wann een déi zeréckbezuelt huet, kann een da erëm en neien ophuelen, mee eréischt dann. Dir wëllt och de jonke Entrepreneuren erliichteren, fir en Betrib ze grënnen? Jo, an deem Sënn wëlle mer d'Bürokratie ofschafen an och een Euro Startkapital aféieren. Dat heescht, et muss ee lo net e mega grousst Kapital hu fir kënnen eng Entreprise opzemaachen, mee et soll een einfach mat engem Euro Grondkapital kënnen starten an mär giffen dann do och staatlech entgéint kommen an deem Sënn, dass mer elo Steiermodell upassen.
Och homosexuell Persounen solle Blutt spenden. Jo, dat däerfe se grad net, wat einfach diskriminéierend ass. Homosexuell Persounen sollten net anescht behandelt gi wéi heterosexuell Persounen, also sollt se och kënne Blutt spenden. Op de soziale Medie liest een Tendenzen, wou ab und zu Homophobe sinn. Dat dierf Ärer Partei jo guer net gefalen? Jo, mir als Partei, mir distanzéieren eis dovun. Mir gesinn homosexuell Mënschen net anescht wéi all déi aner och a mir behandele se och deementspriechend.
Dir steet allgemeng fir eng open an tolerant Gesellschaft? Jo, also Relioun, sexuell Orientéierung an Hierkonft solle keng Roll spillen. Jiddereen, all Mënsch soll op dat jugéiert ginn, wat e mécht a fir wat e steet a soll net op seng perséinlech, säin Ausgesinn oder wat och ëmmer, wat just mat sech selwer ze dinn huet, jugéiert ginn. Merci Christian Welter. Merci villmools fir d'Invitatioun.
Merci fir d'Nolauschteren an e schéinen Owend.